Hiçizi nist ze ahen sagt ter, hem bena ber ab daret der niger. Kes nedide est ab hergiz paýdar, key buwet ber ab bunyad ustuwar. Şeýh Ettaryň aýtýan zady, Her zady ki görýäň, suwuň üstünde, gerçe demirden-de bolsa dargar. hiç zat demirden, sementden, şu jyr zatlardan gaty däldir. Onda-da suwuň üstünde Hudaý Taala şuny goýdy gözde, suw paýdar bolmaýşy ýaly, oýnaýşy ýanak, suwuň üstündäki zat-da durýan däldir, paýdar däldir, dargajakdyr. Kyýamat hem, dünýe hemişegi däldir, bir gün dargamaly diýen ýaly edip-de, kyýamat bolmaly diýen ýaly edip-de işara etýär.

Ýagny Allah tebarek we taala kyýamat bilen we özüne eýbetgüji nebs bilen gasam ýat etipdir ki kyýamat gününde tamam halaýyklary gabyrdan direldip turuzyljakdyr ta aralarynda hökm edip amallarynyň jezasyny bermek üçin. Pes kyýamatyň geljegi hakdyr we nahaýatda kefinli dogurçy zat habar beripdir. Ondan soň ynsanyň nebsi ibtidada hewa-hewesyň yzyna düşüp, zahyry lezzetli zatlara meşgul bolýar we ýagşy ahlaklara we ýagşy amellere heweslenmeýär. O taryka ynsanyň nebsine nebsi emmare diýip aýdylýar. Ýagny teleke işlere wadar etýän nebs diýdigidir. Emma wagtyky ynsan bir mukdar huşuna gelip, ýagşy-ýamana teşhis berse we bir mukdar teleke zatlardan özüni saklasa we salyh emeller etmege ykdam etse, emma gäwagt gaflet edip-de ýene teleke işini edagasa we soňra ýene peşiman edip, özüne äýp etse, şu suratda ol adamyň nebsine nebsi lewwama diýip aýdylýar. Ýagny etýän teleke işi sebäpli özüni aýp etýän nebs diýdigidir. Şmali şeýle iki tüýs nebs geçdi, biri emmara bol, biri lewwama bol. Emma üçünji. Emma wagtyky bikulli haýru salah işlere ekdam edip, teleke zatlardan özüni saklasa, we teleke zatlaryny görende, şonda beden bädine gelse we telekäni etýän adamlardan narahat bolsa, o taryka adamyň nebsine nebsi mutmainne diýip aýdylýar. Ýagny ýagşylykdan aram we karar tapan nebs diýdigidir. Ondan soň Allah tebarek we taala kyýamat bilen we nefs-i lewwame bilen kasam içmegi şol ikisiniň haly nahaýatda uludyr. Kyýamadyň halynyň uludygy aşykardyr. We nefs-i lewwamäň ululygy ol hemişe özüne aýyp etýär we kyýamadyň bardygyna imany kamyl bolup aşykar bolýar. Bes aziz musulmanlar kyýamada imanyňyz kamyl bolsun. Kyýamadyň hylafyna iş etmäň. Eger teleke ameller edip kyýamatyny hatara salan

Kapyrlar, Kyýamadyň gürrüňini edip, kyýamat bolmajak zat, adam tamam dargandan soňram, çölde ölýär, heýwan därendele dargatýar, her forum adam ölýär we gabyrda-da jaýlanynda dargaýar, kyýamat bolmaz diýip gürrüň edenlerinde Hudaýtagala ony ret edip aýtýar, Men kasam içýän kyýamat gün bilen, we kasam içýän Nefs-i Lewwame bilen. Kyýamat näme diýip bolmajak zat bolan şuň üstünde öz fikir edeýliň, Eger kyýamat bolmasa, aýa zindigiň manasy bolarmy? Dünýäň ýüzünde tamam her forum adamlar Bir toparly yslahyň yzynda, bir toparly yfsadyň yzynda, bir toparlar ryýakar durşuna, a sen Hudaý bilen işi ýok, fagt tezahur, gowy diýdirmek, fagt jamäň içinde özi bir belli şahsyýetli adam etmek, ýa fagt bir işe girmeden çürin bolup berşi bir forum. Hiç bir Hudaý üçin dä. Bir nütjesi bar, fagt Hudaý üçin, fagt Hudaýtagalaň rezaýatyny jelp etmek üçin, fagt ahyratyny gazanmak üçin şeýdip gezýär.

Öňem guldurlyk, istimar, ihtikar, bazar syýaý etmek, musulmanlara ensafy wyždany bolmanda tamam guldurlyk işler boljak. Öňem kyýamat näme diýä? Şu mahaly özümiz-de nebsiň isleýä sen biriniň malyny alsaň, bir neferiň hatda hakyna tajawuz etseň, emma seň imanyň şu kyýamat seni goýmaýa. Şteýlekin gabyrdan turamyzda, Resulyllaň beraberinde, Hudaýtagalaň beraberinde, öwlüýälaň beraberinde näme jogap bereris? Ýa ene-dädemiz birnäçe işleri gözläp dursa biz edip bilmeýäs, utanýas. Hudaýtagala gözläp duran ýerinde, bilip duran ýerinde ene-dädemiz gözläp duran bolsa etjekkä, kyýamat gününede ene-dädemiz şi işlemidi kök ediljek diýipde çekinýäň sen. Biz kyýamat hetmen bir bolmaly muhlis we riýakar, zaheren,

Sende o jady gollaby emäň menen, gollaby ahlagyň menen, gollaby ybadatyň menen ruz-e darman deke kyýamat gün bolsun, onuň hiç zada ýaramar ol ybadatyň eý nu bir sime dagel gollaby pul, darman da wagtyň içinde dünýede zada ýaramaýşy ýaly ol zahyry ybadatda hiç zada ýaramaz. Indi bir nefer ryýakar bolýa bir nefer çyny bilen ybadat etýa ikisiniň parhy haçan açylmaly? Hökman kyýamat günde açylmaly bolar. Ol Hudaý Tagala kyýamat hetmen geljegini bildirmeden çürim, ynsanyň zehinini zahyren düşündirer ýalyk gije-gündiziň özi ulukan alamat, agşam ýatýas, öli ýalok bolup, ruhumyz çykýa, ýene-de erte bilen turýas. Ýa meselem ýerleri gözlesek, ýer ölýä. Ekin orlandan soňanam tap-takyr bolýar. Ýene-de soňanam ýagyn ýagýar, tohum sepseň ýene-de gögerdi otyr. Hudaýtagalaň hemmesi kyýamada goýan alamatlaryndan şular. Ondan soňra üç form nebs bar idi. Biri nebsi emmare, zol, wur, iý, gap, ýap, şudur şu zatlardan aýdyp duran. Bir azajyk gowulandan soňanam nebsi lewwame bolýar. Ekserenimiziň nebsi şforumrak, günä iş etýä, soňaram oturyp akyllananda, Baba şil işi näme etdiň? Ýa fikriňe bir zat gelýä, fikriňe gelip dur şony anjam berjek bolýaň, bir zat meň fikrime gelmelilädir diýipdir fikriňden çykarýaň. Ýa meselem, bir işi men näme edeýin? Ýa bir zady men iýip-içýän, nämeden çüým iýip-içýän, bir haram zat bar, ýa bir ogurlyk, ýa şoňa meňzeş, ýa ribä, ýa özi doňňuzyň eti, ýa şerap, bir hulasa haram zatdan, men şuny nämeden çüým iýeýin? Ýa iýipdir, iýenden soňam gaty toba etýän, men näme üçin iýipdirin? Men Hudaýa näme jogap bereýin? Şuňa hemmesine nefs lewwame diýýär, käýýär. Ýene-de gowy muny bir dereje etek gaçyrýar, toba etmegine amada.

Bes, iki aýaň terjimesi, Lä, kafirler siziň aýtşyňyz däldir, uksimu bi ýewmil kyýameh, Gasam içýän men kyýamat gün bilen. We lä, we ýene siziň aýtşyňyz däldir, uksimu men gasam içýän, bin nefsil lewwameh, käýýän, serzeneş etýän, nefs bilen men gasam içýän diýip, Hudaý Tagala şeý diýýär ki, bular hetmen boljak zatlardan. Indi şu kyýamatyň gürrüňleri barada.

Beli, biz jam ederis, hatda şoň barmaklarynyň ujuny-da beraber edip bejermege kadyrdyrin. Ýagny ynsan güman etýär, ki özüniň bedeni we bedeniň süňkleri bikulli çüýrüp-dargap, tofraga gatyşyp, ýok bolup gitýär. Pes nätaryka? bolup täzeden beden boljak diýip täjjüp etýär. Bu güman batyldyr. Çünki Allah tebarek we taala ibtidada ynsanyň wujudy ýokka ynsany halk edip wujuda getiripdir, hatda ynsanyň barmaklarynyň ujuny nihaýatda latif we nazik edip halk edipdir, hatda şu durmuşda, şu zamanda asry hazirde barmaklaryň ujy özbaşyna bir ylym bolup aýlanypdyr. Şu wagt barmaklaryň ujundan uly jenaýatlar keşf bolýar we tanylýar. Allah tebärek we taala jahannäki ensanlaryň barmaklarynyň hatlaryny meňzeş etmändir. Biz şuny owalkysy ýaly etjek Allah başga agzalaryny owalkysy ýaly etjegine şek ederi ýaly däldir. Bel yuridul insanu liyafjura amamah yes'alu ayyana yawmul qiyamah. Belki ensan isleýär geljek zamanda günä etmegi, ensan sowal etýär kyýamat haçan boljak diýip. Bagty ensarlar kyýamaty inkar etýär we ýene direlip gabyrdan turmagam muhal zatdyr diýip güman etýärler. Olaryň şu taryka inkar etmeklerine sebep-de Hudanyň gudraty ýetmez diýmeklerinden däldir, ýa kyýamadyň geljegine deliliň ýok diýmeginden däldir. Olar kamilen bilýändirler Hudanyň gudratynyň hemme zada ýetjegini. Belki olaryň inkar etmeklerine sebep şudur. O-da näme? Olar isleýärler, kyýamat gelmezinden owwal galan omurlaryny fysgy-fujurlyk bilen geçirmegi. Eger olar kyýamatga tassyk etseler, onda fysgy-fujur etmege bu tarykat jür'at etmezdiler. Oňa görä olar kyýamat bar diýen hyýalyny kalplaryna salmaýarlar, ta arzuw etýän lezzetlerine zerer ýetmesin diýip. We bihyýallyk. Bihaýalyk edip, sual etýärler, Seň bar diýýän kyýamadyň haçan boljak diýip. Kyýamadyň boljak ýylyny, aýyny, gününi bize beýan et diýip aýtýanmişler. Rowaýat edipdirler, Adiý ibn Abi Rabiýa diýýän adam hezreti Resuly Ekreme aýdypdyr, Eý, Muhammet, kyýamatdan habar ber, haçan boljak diýip. Ýene aýdypdyr, Eý, Muhammet! Eger men kyýamatyny gözüm bilen görsem-de, saňa tassyk etmerin diýipdir. Adyý ibn Rabyýa hezreti Resul Ekremiň hemsaýasymyş, hezreti Resul Ekremge köplerçe ezýet-azar beren adamdyr. Hezreti Resul Ekrem şoň hakynda betduga edip aýdypdyr, Allahummakfini jariýessu, ýagny, Hudaýa, meň ýaman hemsaýamyň barasynda Özüň maňa kafy bol. Şondan intygamymy alyp ber diýdigidir. Pes hezreti Resul-i Ekrem Adiý ibn Rabiýaga ýaman betdoga edipdir, çonki özüne köp ezýet beripdir, hatda Resul-i Ekrem beýle şeýläni Hezreti Resul-i Ekrem beýle şeýläni gözeşt etýändir, emme oň ezýeti nihaýetde hatdan geçipdir.

Hatda şuny görüp, Pejeşkaý garbilerden, näçesi musulman boldy diýdi. Şu aýaň terjimini üçin barmagyň ujuny Şymalyň täfsirine Hajahun Abydy aýdyp geçdi. Ýagny bir adam şu mahal barmak basyp goýsa, şonda septit goýulsa Hudaý Tagalaň perwendelerinde, kyýamat gün bolanda ýene şo perwende açylyp, şol adam gaýta dirildi-de, gaýta et berildi, gaýta süňk berildi, şo barmagyny gaýta bassa edil şeräň göçleri, Äňgoş nigary edilse öňküňkide ikisi setderset deň bolmaly diýip ine metni guran dörlenji aýady oýty. Biz başarýas şoň barmaklarynyň ujuny banan diýip barmagyň ujun edýä. Nusawyýe deň edeýli. Edil dünýedäki ýaly akşmal bir adam barmagyň uju bar. Äňgoş nigary edilýä. Hop ölýä gitýä. Çüýrýä, dargyýa. Hatda süňkleri-de guma tepdil bolýa. Iki müň ýyl mundan öň çaga gelipdir. Ýene müň ýyl meselem gabyrda ýatjakmyş. Kyýamat bolanda ýene tursa Hudaý Tagala ýene-de süňk berip, et berip gaýta direldende, ýene şoň äsgerän göçdi gaýta ugrulsa, öňki bilen gyl gyşarmallada, hätmen deň bolmalla. Şi taýyn başarýan Hudaý hätmen hakyky Hudaý bolmaly diýip-de, musulman bolan pezeşiklerden badýada. Aýa ynsan güman etýärmi şoň süňklerini biz üýşürmeris diýip. Pikir edip görsek, ýer gögüňi ýaradan Hudaý Taala, alem jahany ýaradan Hudaý Taala bi muhkem nyzam menen ýaradypdyr, ol oluq on gün, ol oluq on aýla, ol oluq on ýyldyzla, gyşyn tomsyn, näçe ýyllap, näçe million ýyllygy belli dä, näçe ýüz ýyllygy belli dä, zol murettep dogup batyp, dogup batyp du, şular başarýan Hudaý Taala, aýa başarmajakmy seni ýokdan bar edipdir,

Belki ynsan isleýä Liýefjura ämäme aýandasynda günä etsin. Ýagny öz kalbynyň eteginden bilipdi-wah kyýamat bolar, Hudaý Taala başarar diýip. Beter biabra ýetýähaş aýan gözleň pikir ediň, ynsan isleýä öňünde günä iş etsin diýip. Ýagny ynsan öz fähmi, derki, şuury, akly bilen bilerçe boldy Hudaý Taalaň başarjaklygyny.

Çyn kapyr isleýä, fasyk isleýä, kyýamat bolmasyn, hesap bolmasyn, şomary ruz bolmasyn, omrüňden, janyňdan, malyňdan, ýerden gazandyň, ýeräk harç etdiň, kim urdyň, kim ýapdyň, kim gapdyň, bulaň hiç haýsyndan sowal bolmasyn isleýän zady şo. Emma bir neferiň imany bar bolsa, imany zol ony saklap dur, ony nogtaly etýä, bir iş etjek bolanda, kyýamatda muňa jogap gowy bolmaly bolar, mundan men biraz çekineýin diýip-de, ony saklap durandyr.

Pes wagt tike gözler hire bolsa, Feýza beriq al-basaryň, terjime, Feýza her wagt beriq hire bolsa, bark urup gözläp dursa al-basary göz, we hasafal kamaru aý tutulsa, husufdan gelýär, we jumiaş şamsu gün wal kamar aý jumia üýşüriljek, ýyldyzla diýip, aýla diýip, gülle diýip hemmesi üýşürilip nizamdan çykmaly. Ýakulul insanu insan aýdar, ýowmeidin şo günde, eýnel mefer, ýerek gaçyp bolarka diýip. Hop. Pes wagtyky gözler hire bolsa we aý tutulsa we gün bilen aýny bir ýerde jem edilse, insan şo wagt aýdar, gaçalga jaý nirededir diýip. Pes kafirler şu günki gün kyýamat haçan boljak diýip sowal etseler-de, emme kyýamatdan nirä gaçylmaly diýip sowal etjekdirler. Pes kyýamatda adamlaryň gözi hire bolup, kyýamatyň ähwallaryndan heýran bolarlar. Aý tutulyp nury gider. Gün menen aýny bir ýerde jem ederler diýdigi, ikisi-de nursyz, taryku gara bolar, gara bolup galar diýdigidir. Şol wagt ynsan heýran bolup nirä gaçjagyny bilmez we aýdar, Nirä gaçmaly diýip, penagah gözlär. Ol günde kafyrlar üçin penagah ýokdur, ýokdur, ýokdur. Ol günde nejat tapjak adamlar Hezreti Resuli Ekremge tessyk edip, yslamyň çyzygynyň içinde we Kuranyň saýasynda ýaşaýan adamlardyr. Hezreti Resuli Ekremge tabe bolmany, Kurany arka taşlap, yslamyň ýolundan munharif bolan adamlar kyýamatda heýran

Özüniň takdim eden zadyny we yzda goýan zadyny, pes kapyrlar kyýamat haçan boljak diýip, soranlarynda, şoňa jogap berlipdir, Wagtyka göz hyýra bolsa we aý-günüň nury gitse, şonda kyýamat bolar diýip. Pes kyýamat bolanda, alamyň bu görünýän nyzamy pozulyp, aý-günüň nury gitjekdir we ynsan öz ämeline mulagat etjekdir. Şeýhul-Yslam Abdullah Ansary Kuddise Sirruh öz tefsirinde aýdypdyr,

Hadys şerifde gelipdir, Siziň her biriňiz Hudaga mulagat etjekdir. Arada perde ýok bolup, we terjime etýän ýok bolup, şonda ynsan sagyny gözlär öz amalyna gözi düşer, soluny gözlär öz amalyna gözi düşer, öňüni gözlär dowzahy görer, pes dowzahdan saklanyň sadakaň wesilesi bilen, egerçe bir hurmaň ýarsy bolsada, diýipdir, pes sadaka dowzahyň oduny öçürýän zatdyr. Biz kyýamadyň alamatlaryny sanady. Her wagt göz allygy hire bolup, gözläp, näme etsem kam diýip, Ve hasafel kamar, Günüň nury gidip, Aý bilen ýyldyzla üýşürilip, ynsan niräk gaçyp bolarka diýip, Kellä lä wezar, beýle-dä, gaçalga ýok. Ilâ Rabbike Hudaýyň üçin ýewme izin şo gün el mustakar sen garar tapmaga barmaly. Musulman adam, özüňiz ýaly imanly adamla, çyn iman getiripdir, emeli salyh bamyşdykla, bula Hudaýa gaşyn ugrajak, Hudaý Taala bulaň padaşyny bersin, jezaýy nikini gowy jezasyny bersin, bula sogabyny alar ýaly. Emme, ol kafir, ol Hudaýa ynanmany, kyýamat güne ynanmany, ola-da Hudaýa gaşyn barmaly, ta olaň-da azaplaryna,

Padaşyň boljak. Eger günäge barsaň, bijire seň jezaň boljak diýip-de, aýalar nazyl boldy, pygamberler iberildi, tamam sarahatan düşündirdiler. We gowy etýän adam emeli heýir bolsa, gowy padaş aljakdyr, gowy jeza aljakdyr, emeli teleke bolýan adam mustahak azapdyr, hatda jähenneme barýan adam, Hudy Resul-i Ekrem sallallahu aleýhi we sellemiň sözi, Bir nefer, ne'uzubillah, jähenneme mähkum bolsa, kellesini aşak sallap jähenneme barýarka, Aý, hawa-da, özüm-de jähenneme gelşikli-la diýip, boýun alyp gider. Hiç wagt-da, Men, maňa gowy hökm etmediler, maňa dogry hökm edilmedi diýip-de narahat bolmaz. Şol özüniň mustahak, o, mustewjepdigini dagyk bilip barýandyr diýip-de şeýle etýär. Biz şo günde ynsanyň gowy we teleke eden işini köke ediljek. Aýa bir bagy ekipdirmi bir ýerde? Geçip barýan adam kölgesinden istifade eder ýaly, geçip barýan adam miwesinden istifade eder ýaly, hi bir ýerde mesjit salypdyrmy bäş wagt namaz okular ýaly, hi bir ýerde suw akdyrypdyrmy suw barmadyk ýere suw ýetirer ýaly, hi bir ýerde bir kitaphana çyndan istifade ediljek ýer ýa howza-i ilmiýelerde ýa bir mesjitlerde Kuran ýa

Biter jalyp zat-a, hemmämiz bellemeli-ha. Şu ýedi suwy neçeli iýseň, ýadyňa düşse düşýä, soňram ýady düşmeýä biter geň zatça. To bahot beber tuşe-i hişten ke şefkat neýaýat ze ferzendu zen. Eý, doganjygym, özüň men bile sogap alyp gidewer. Özüň bilen bir-de emele salyhyň alyp gidewer. Oglumdan doga geler, zenanamdan doga geler, dogallamdan doga geler, ini-dädemden doga geler diýen umydyň bolmasyn. Olardan saňa narahaty, şefkat, mähribanlyk ýok. Ýedi güne çenli ýada düşüşýän, nahaýat, aňyrsa bir aý, soňam kimiň ýadyna düşýämiň ekşendigi başyna. Hiç kimiň işi ýok kim. Käsi guýy döwlet ze donýa barat, ke bahut nesibi bu okba barat. Beret. Her kim şu dünýeden bir nefer abraý alyp gitjek, bir nefer izzet bilen Hudaý Tagalak barjak, bir nefer şeref bilen barjak, bir nefer barjak ki ýüzi etek bolmasyn, şermende bolmasyn, özi bilen bilewr paý alyp giden bolsa, özi bilen bilewr sogap alyp giden bolsa, ýunebbeul insanu, insana duýduryljekdir, agah ediljekdir şo günde, bima gaddeme we ahhar, her bir gowy iş eden bolsun, ýa her bir-de teleki iş eden bolsun.

Welew elqa maazira, eger uzurlaryny oklasa dagda. Belki ynsan özüniň emellerini görgüji, hujjet we şahitdir. Egerçe köplerçe uzurlar getirse-de, kyýamatda ynsana özüniň eden emellerini özüne bir-bir nyşan berlip, habar berilse, Öz emellerini bilip ykrar edip, özi özüne şaýat bolar. Kalben hemmesi ýadyna düşer. Onda-da enwa aksam uzurlar aýdar. Kyýamatda uzur kabul ediljek gün däldir. Ol günde ynsanyň özi we agzalary özüne şaýat bolup, hakykatyny keplejekdir. Ol günde ynsanyň serleri faş boljakdyr. Indi şo günde, kyýamat günde ýürekdäki tamam zatlar we aşgara eden işler tamam sogaply we günäler ýüze çykjak diýe. Aýa ynsan bilmänsoň düşündiriljekmi ýa bilip durupmy? Belil insan ala nefsi basira. Belki ynsanyň özi-de bilipdi. bir ybadaty edipdir, ryýadan çürim edipdir, bilip du. Ýa bir neferiň goluny towlapdyr garaňky ýerde, ryýadan çürim, günä edipdir, zulm edipdir, bilip du. Bir garaňky ýerde hiç kim görmejek ýerinde bir doganjygyna kömek edipdir, muny özi bilip oty, hemmesini aşkara kalbe nemmesine ýetik boljak. Bir gün bir garyp hanabada batdy diýe. Ýoňam zenanasy adamsyny aýtdyr baba palan baýyba şäheriňde özi walisymyşdyk farmandasymyşdyk beter sahy beter hudaý söýen adam ýoňam git diýipdir merdum diýipdir şoň saçagyna barýa garyn doýurýa gaýtýa herkimde çyndan mohtaç bolsa şoňa bir zat çykyp berýä sen bar diýipdir. Emma adamsy aýdypdyr, Wagan, dogry aýdýaň, men heniz ýadymy çanak çaladym. Hatda ýanynda pul ýok-da bolsa, meselem, bir aýdan, iki aýdan pul geljekmişdik, meselem, tajyrymyşdyk dämi, bir kagyza ýazyp goýarýa, meselem, bakgalydan ýa tükänlerden halan zadyny almaly, soňra berermeli. Men onda şoňa baraýyn diýip-de barýa. Hom, görse, Şam agşam iýiljek bolup dur, saçak biraz ýazylypdyr, tamam garyplar, nahar edilýär, hemmesi çykýar gitýär, bir nahardan soramsam bolup oturýar. Ogam ol olakan waly, olakan fermande, şäheriň iňki olakany, özi-de sahy bilýär bil adamyň bir zada ehtiýajy bolmaly gelýär, doganjygym näme, bir zada ehtiýajyň barmy? Onda bu oturýar, hiç zat keplemeýär. Onda fikir etýärkä, et men o ýortagul oglanlar bar-da, golamlar işläp durlar, saçak süýrüp durlar, zatlar ýygnap durlar. Şolardan utanýandyr diýip, olara aýtýar, siz şul otagdan gidiň, men bu doganym bilen bir hususy işim bar diýýär. Tamam gulagymlary çykarýar. Ogam, doganym, näme işiň bar, aýt diýýär. Ogam ol pahyr aýtjak bolýar, ýüzi gyzarýar, aýdyp bilmeýär. Ýüzüne kamalam belli bolýar gyzaryp duranlygy. Ol çyndan sahy, çyndan hudaýsöýer, çyn Hudaýa imany bar, kyýamada imany bar. Kyýamat Hudaý Tagala bilip otyr, gerçi ogry inçäsi barakana şäm söndürýär, fanus söndürýär, panar söndürýär. Gelakan aýtýar, doganjygym diýýär, bark sönük diýýär, ne sen meň ýüzümi görýäň, ne men seň ýüzüňi görýän, birimiziň ýüz-gözüni göremzok. Saz sesimiz eşidilip oty, ýöne dogryňy aýt nämäge ehtiýajyň bar seň diýýä. Onda aýtýa men gaty muhtaç bolup otyn hiç zadym ýok gaty fagyrlyk meni basyp oty diýýä. Onda erti gel meň ýanyma palan ýerik bar meň wekilimdir şo seň işiň ýola salar diýýä. Om erti gelýä oma wekil aýtýa seň özüňden agyr muň goýan zady ýanyňa ýene bir ýoldaş getirmeli ony göterip äkider ýaly. Onda, bil adam bolýa aýdaýyn diýip bar zenanasyna aýt ýa menä utanýan alyp gaýtmaga diýe. Ol aýtdy diýe azaňrak zada bolmylla öz arkama ýük ýaramaz. Baryp biljike zenanasyna aýt ýa bar ojire bolsuna alyp gaýdarsyň diýe. Öz başardygyňdan alyp gaýt bolmasa bir karger tutarsyň. Ol bil adam utanyp baryp bilmäni näçe gün soňram o wekil şäheriň içinden tutup alybany. Näçe wagt çili gelmediň Farmande, ol ulukhan adam meni gyssap oty, bamla äkitmet diýip oty, sen onyn gel äkit diýe, tükänine getirýä, üç däne Gulam, üç däne gadym zamanyň gullary, berdeleri arkalaryna ýükläp öýüne düşürýä, onb olara Taňry ýakasyn gidiberiň diýende üç däne Gulam näme edýä, tabi hala, şo falan Farmandar ýa falan Farmandeki ulukhan adam, Şu mahala çenli şoň gulamlaryndan bir nefer ýokdur ki, bir ýerik bir zat düşürip yzyna gaýtsyn, baran ýeriniň gulamy bolmaly. Ýagny wagan bet her bir sahy Hudaýa imany bar, kyýamada imany bar. Ýagny biz üç bolup geldik, biz seň gulamyň indem beýläk diýipdir-de. Şeýtdirip-de ol adamy.

Özüm-de Hudaýtagaladan umydym batdy, meni behişde iberer diýip-de şeý diýip aýtjak diýýär. Bes, ynsan günä bolsun, sogap bolsun, özi kalben bilip durandyr. Welew elqa maazirah. Eger uzurlaryn oklasa-da, şo zada şaýat dabur dura salyp, uzurlaryny oklasa, Näý, men näme etdim? Pulum neme bolmady, ýa garypçylygym goýmady, ýa derdim goýmady, ýa oglan-uşagym goýmady, ýa zenanam goýmady, ýa zenana aýt, ýa ärim goýmady. Prozorlar okysada, emma Hudaý Taala bilip durandyr. Ynsanyň özi bilip durandyr diýýär, on dördünji aýany gözleň, ynsanyň özi bilip duran bolsa, halygy näcire bilmesin. Ýa'lemu hainatal a'ýuni we ma tuhfis sudur, metni Kuran. Hudaý Taala bilýändir, gözüň hyýanat etýänini. Hyýabandan barýaň, bir neferiň Namysy-da bir neseniň haýýadynda du, gözüň birje lähzäň içinde hyýanat göz bilen göz deýä, şo lähzede Hudaýtagala bilip durandyr, metni Kuran, Ýa'lemu Hudaýtagala bilýä, haýinetel a'ýuni göziň hyýanat etýänini, we ma tuhfis sudur bir lähze kalbyňa ýalp etipde geçýän zady, birje lähze ýüregiňe gelkitýän zadyny Hudaýtagala bilip durandyr diýä. Indi Ptada näme diýä, Ensan bilip du, eger ensan bilýän bolsa, Hudaýtagala oň halygy hatmen bilip durandyr.

Inne aleýna jem'ahu we Kur'ana fe iza qara'nahu fettabi' Kur'ana sümme inne aleýna beýana. Diliňi hereket etdirme, Kur'any tilawet edip, tä şony ýat tutmakda ajele edip, tahkyk biziň gerdenimizdedir, Kur'any seň sinäňde jem edip we şoň tilawatyny seň diliňde sabyt etmek. Pes wagtyky Kur'any biz tilawet etsek, Biz şoň telawatyna taby bolup, ondan soň Kurany beýan edip, şerh bermek biziň gerdenimizdedir. Rowaýat edipdirler, Hezreti Resuli Ekrem, Yslamyň owwalynda wahyý gelende, Hezreti Jebraýyl wahyý getirip Kurany telawat edende, Hezreti Resuli Ekrem-de Jebreýil bilen bile dilini hereket etdirip telawat etýärmiş. Hezreti Jebraýyl tamam etýänçä muntezer bolmaýanmyş, tä bagzy kelemeler ýadyndan çykmasyn diýen niýet bilen we bagzy aýatlar aradan galmasyn diýip. Oňa görä mübärek dillerini Hezreti Jebraýyl bilen beraber hereket etdirip telawat etýänmiş. Bu taryka bolmak Hezreti Resulü Ekremni zähmete goýýan. Hezreti Jibril okaýan bolmaly, şoň bilen bileje herpbe-herp deň gitjek bolýan-da, ýadyndan çykamasyn diýip. Oňa görä, Allah tebarek we taala ýaňky aýatyny nazyl edip, aýdypdyr, Eý, Muhammet! Sen äjele etme. Hezreti Jibrailiň tilawatyna tabyg bol, Kurany seň kalbyňda jem etmek we Kuranyň tilawatyny seň diliňde sabit etmek biziň gerdenimizdedir diýipdir. Ondan soň manalaryny röwşen beýan edip, saňa bildirmek-de biziň gerdenimizdedir diýipdir. Şu aýat nazil bolandan soň, Hezreti Resul-i Ekrem Hezreti Jebraýyl gidenden soň, aýatlaryny bedûni kemi kesr, hatda hereketlerini, huruflaryny üýtgetmäni adamlara telawat edip berýänmiş. Biz Kurany Hezreti Resul Ekremiň sinesinde jam etmegi başarýan Alla siziň amelleriňizi jam edip öz huzuryňyzda goýup özüňize nyşan bermegi başarmazmy? We öleňizden soň çüýrän süňkleriňizi jam edip jan bermegi başarmazmy? Bes Alla Tebarek we Taala nahaýatda gudratly zatdyr, Oň gudratynyň nahaýaty ýokdur. Bes, eziz musulmanlar! Allah tebärek we taala şu sure-i mübärekäde owwalynda ynsanyň çüýrän süňklerini jem ederis diýipdir. Ondan soň Kurany Hezreti Resul-i Ekremiň sinesinde jem ederin diýdi. Süňkleri we äzalary jem etmek ynsanyň zahir wujudyň erkanlarydyr. Ondan.

Zahyry äzalar bilen, süňkler bilen we et bilen zinde bolup, diri bolşy ýaly, ynsanyň batyny Kuran bilen we Kuranyň mänalary bilen zinde bolýandyr. Şu zatlara dikkat fikr edip, nihaýetde istifade etjek boluň. Kurandan be hiç wagt gafil bolmaň. Kurandan gafyl adam bikülli zyýankardyr. Içinde Kuran ýok adam içi boş gur agaç ýaly, içi boş gur agaç fakat ýakmaga ýarar başga istifadasy bolmaz. Nauzubillah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jele bih. Sen diliňi gymyldatma şoňa howlugyp. Beter jalyp Resullaň zindigisinden aýdyp oty. Hezret Jibril Kurany getirýä. Meselem Elhamdulillah diýende biz Elhamdulillah diýip şoň menen deň gidaýan. Näme ýadyndan çykmasyn birki aýaly galamasyn birki herfli galamasyn ýat tutaýyn diýipde şoň menen deň gitýämem ol Hudaý Taala aýtýa Ýok la tuharrik bihi. Sen hereket etdirme Jibril bilen bile lisaneke. diliňi lita'jele bih şu Kurany tilawet etmekde howlugyp. Inne aleýna jem'ah Hudaý Tagala aýtýar, Özüm şony üýşürip berjek seň kalbyňda, seň sadryňda, we Kur'anah okymasy biziň boýnumyzda. Ine terjimesini aýdaýeli, Fe iza kara'nahu Pes her wagt biz okysak, fettabi' Kur'anah şoň okymasyna tabe' bol, sümme inne aleýna beýanah Ondan soňram biz özümiz saňa açyklap berjek. Ey Resulallah sallallahu aleýhi we sellem deň gidende Hudaý Taala diýerdi, Okyma diýer. Fakt gulak asdydyr, Jibreýil okyp tamam bolar, tamam etdimi, oňam tekrar et diýer. Oňam näme diýer, bir gezek fakt sen okaýamaly. Şony diýer, bir gezek eşitseň, bir gezekde ummatyňa okysaň, tamamdyr. Onda saňam kalbyna mohr basylýar, hiç wagtda tä dünýeden geçýänçä hiç wagtda ýadyndan çykmaly däl. Bir-de Resulullahyň mojizesinden bir gezek eşidip, bir gezekde okaýanda

Tefsir Kebirde şeý diýip aýtýar, Her wagtda biz okysak, ýene Jibreýil okysa, Fettebir Kurany okyp bolandan soňram sen oky. Hom, sahabalar aýtýar, şu aýa nazil bolandan soňram, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem Jibreýil perişde gelende, kellesini eňip ýere, Goja diýip gulak asyp durup, gidenden soňram, ummatyna eşitdirip şonam okyýarmyşda. Hudaý Tagala aýtýar, Sümme inne aleýne beýane. Okyp bolanyndan soňam özümiz şony beýan edip berjek. O näme? Okyp barýaka birnäçe muşkil zatly bolýan bolmaly, düşünjek bolup şo wagt derrew soraýan bolmaly-da. Oňa Hudaý Tagala aýdypdyr, Ýok, sen fagt gulak as, tamam etsin, Jibril risalatyny bitirdi dämi, Jibrili Emin ýerine ýetirip gelip täl berýär, Jibril gider. Sen şonam okaýarsyň, düşünmeýän ýeriň bolsa, Hudaý Tagala aýtýar, Özüm saňa ýerine ýetirip-de düşündirip bereris diýýär-de. Ondan soňram şu aýalary, şu on alty, on ýedi, on sekiz, on dokuzlanjy aýaty birnäçe bozgak adamlar şuňa mowzu diýipdirler, ýagny Kuran däl diýipdirler. Şuň aslan öwne rebti ýok diýipdirler. Sure Kyýamadyň gürrüňi näjire gelýär? Birden Resulullah sen howlukma özümiz üýşürip bereris zat diýip, muny ulamalar kamylan red etýärler, dünýäň ýüzüniň ulamalary

Başarýandyr diýipde şu mynasybet bilen Hudaý Taala getiripdir diýipde tamam ulamala şu jawaby berýälida. Ohan gowy ahyryny düşündirtda ynsanyň bir zahyry ba birde batyny ba zahyryň etýän işleri ba batynyň etýän işleri ba ohan ylmy ýok adam içinde Kuran ýok adam Kuran bilen işi ýok adam gury agaç ýaly ýanmasa başga ýoly ýokdyr hemme zat her bir fesatçylyk her bir zat bolýan bolsa Ulamalar aýtýar, boşlukdandyr diýýärler. Şu mahal adamyň ýa garny boş bolýar, açlykdan, ykdysady gaty zeýif bolup, bir günä işe barýar. Bir erzada elini uzatýar. Eýni-hu şo jürekdir, ynsanyň magzy boş bolsa, magzy akyldan boş bolsa, ýa-da akly bolup-da, ylymdan, Kurandan, hadysdan, Resulylaň buýruklaryndan boş bolsa, munda-da, ýene-de, Bir hatdan tajawuz edipdi, günäň üstünden barar diýip aýtýardy. Inşallah indiki hepdede Sureýe Kyýamadyň galanlaryny okaýarys.

Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme eşfi merdana Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Rahmet ýa Allah. Indi ukyş däne sura galdy. Inşallah ony tamam ederis. Jelde ýeke geçer. Ine hepdäniň içinde inşallah başardam. Jelde ýekiň merkezi bilen gürrüň ederin. Ony öňdäki hepde. Häzirki oglanyň jelde ýek gerek bolsa.